Insemmilkom iżżis membri tal-klabb tagħna u Juventini in ġenerali. Nilqgħukom għal dan l-ewwel podcast Juventus Club Vero Amore Podcast, l-ewwel wieħed għandna l-President hawnhekk Joseph Fenech. Dal podcast huwa miġjub lilkom minn Motorzig, nirringrazzjahom minn hawnhekk. Din l-inizjattiva hija inizjattiva ġdida għal klabb tagħna, hija l-ewwel waħda tax-xorti tagħha f'Malta u aħna kburin li ħa nkunu qegħdin inkunu magħkom kull ġimgħa biex inwasslulkom dawn l-intervisti u konverzazzjonijiet ukoll min-naħa tal-klabb tagħna tal-Juventus Club Vero Amore. Qegħdin inxandru bħalissa minn ġewwa l-premises ta' Juventus Club Verona ġewwa Birkirkara. Jo, Brett, forsi tgħidilna xi ħaġa dwarek u forsi tintroduċi l-klabb għal dawk li ma tantx huma familjari mal-klabb. Mela, nirringrazzjak Aleandro u proset ta' l-inizjattiva tiegħek. Bażikament jiena għal dak li huwa hija u għal eħdem wieħed jiġifieri li bqajt għaddej sena wara sena fil-kumitat, issa ilni madwar ħmistax-il sena kumitat u seba' snin president. Il-klabb jinsab ġewwa Birkirkara, huwa bla dubju l-akbar klabb jiġifieri fix-xena mhux fix-xena lokali biss iżda anke kif uffiċjali li ġieli żuruna qalulna qalulna M'hawnx klabb ieħor tal-kobor bħal tagħkom, I mean jibqgħu mbellgħin. U ovvjament dejjem naħdmu għall-membri tagħna. Xi ħaġa ħa ngħidlokha qabel post covid, jiġifieri li aħna, meta tlaqt President jien, dejjem ifhimni l-wegħda tiegħi lejn membri kienet u li żammejtha u li nibqa' nżommu li l-biljetti jinbiegħu at face value. Dik hija xi ħaġa, qed tgħid Sven dwar min ma jafx, jiġifieri jekk inti biljett tal-logħba, ħa nsemmi Juventus Lazio, f'post partikulari fil-grawnd qiegħed 80 ewro, inti kulma tħallas dak il-prezz ta' 80 ewro u mbagħad ikun hemm 10 ewro biss ta' administration fee. Hija xi ħaġa li żammejt magħha, kienet wegħda u żammejt magħha. Ovvjament f'dawn is-snin, ifhimni, investejna bil-kbir fil-premises, bil-kbir. Ma ngħidx infaqna, infaqna, imma investejna aktar milli faqna. U dak kollu grazzi għall-isponsors tagħna li niġri warajhom personalment jien Għandi rispett kbir lejhom u huma għandhom rispett kbir lejja wkoll u dejjem kienu hemm meta kelli bżonnhom u dejjem sibthom. Hemm ħafna sponsors xi ssemmi qed tifhimni, però ma nistax ma nirringrazzjahomx għax żgur, żgur li kieku mingħajr l-għajnuna tagħhom, kieku m'għamilniex ir-refurbishment sena wara sena ġo dal-klabb u sebbaħnieh biex ġibnieh Mhux klabb, palazz. Hekk hu.
Fil-fatt, quddiem hemmhekk, quddiem l-entrata hemm miktub Palazzo Juventus. Eżattament.
Dal-klabb hu, dal-klabb issa ormai għandu għalaq 46 sena. 46 sena, mhux tmienja, disgħa, għaxar snin, huwa tragward verament sabiħ. Ta' min isemmi wkoll li, Dan huwa t-tieni l-akbar klabb fid-dinja għaliex l-ewwel l-ikbar klabb huwa dak tal-Madonnina ġewwa Milan li għandu 50 sena, jiġifieri aħna qegħdin ftit snin warajh, 46 years. Ovvjament kellna pjanijiet is-sena li għaddiet li niċċelebrawh bil-kbir il-45 sena, però ovvjament bl-inqala' bil-pandemija ma stajna nagħmlu xejn. Ta' min jgħid ukoll biex inkompli fuq ta' qabel, Dejjem post Covid qabel il-pandemija dejjem ġibna l-players ġo dan il-klabb. Ġibna diversi players. Ġibna tipo ifhimni ftit għandek Buffon, Trezeguet, Davids, Ferrara, Birindelli, Giuliano, Amoruso u ħafna iktar. Tajjeb ħafna Chris, grazzi tal dik l-introduzzjoni tajba li tajtna dwar il-klabb in ġenerali u dwar l-inizjattivi wkoll. Bla dubju li ħa jkun hemm iktar inizjattivi li ħa tkun qed taħdem fuqhom fil-futur. Żgur, żgur.
Issa, forsi billi nibdew daqsxejn id-diskussjoni tagħna, tkun l-iktar ħaġa li forsi għaddejja bħalissa li kulħadd qed jitkellem dwarha huwa s-suq ta' trasferiment. Forsi tgħid li l-iktar ħaġa li ġejja li qed jitkellem dwarha kulħadd hija l-logħba li jmiss l-ewwel logħba, ċili? Però is-suq tat-trasferimenti għadu miftuħ, il-Juventus għadha jforsi jagħlquh is-suq tat-trasferimenti tagħhom, imma s'issa jgħidu s'issa. Kif minnhom xi grattati l-merkatu tal-Juventus s'issa. Mela Leandro, jekk irridu nitkellmu l-verità, il-klabbs flus ma hemmx. Il-klabbs tkissru bil-pandemija bħal ħafna negozji oħrajn. So l-clubs ma tantx jistgħu jonfqu flus. Jien hemmhekk fejn nara l-pass ta' żgħata litteralment ta' Ceferin li Alla jbierek fil-financial fair play il-PSG dawl jagħmlu li jridu u dak l-infiq ta' flus. Però dawk orrajt. Għax issa l-president tagħhom ħa post il-maħbub Andrea Agnelli. Dak orrajt. Pass ta' żgħata mill-kbar. Issa. Niġu għal Juventus. Il-Juventus li ftallaha sew għall-pandemija iktar minn klabbs oħra u tgħidli għalfejn? Sempliċi għax il-Juventus il-ground tagħhom. Jekk aħna naqbdu l-ground tal-Milan maqsum ma' dak tal-Inter. Jekk naqbdu ma' tar-Roma maqsum ma' tal-Lazio, jiġifieri tal-komun. Imma l-ground tal-Juventus huwa l-ground propjetà tagħna, ngħidlek. Allura hemmhekk kellek in-nies xorta baqgħu għaddejjin jaħdmu, t-telf kien iktar, kien enormi. Però nirringrazzjaw 'l Alla aħna, nirringrazzjaw 'il ma nafx min li ġabna nżommu mal-Juventus, l-aqwa tim fl-univers. Għaliex clubs oħra nbiegħu, nbiegħu liċ-Ċiniżi u ċ-Ċiniż jerġa' jbigħ liċ-Ċiniż u ċ-Ċiniż jipprova jbigħ lill-Amerikan għax ifalli? Ma mmorrux il bogħod, ifhimni, hemm ma nafx nidħaqx jew nibki, ma nistax ma nsemmix l-Inter. Għaliex dawn ilhom idaħquna minn 1908. Jiena nidħaq.
Mela, mela dawn Alla jbierek jagħmlu għaxar snin qishom jogiber, hibernating, U mbagħad ibigħu l-assi tagħhom, ibigħu kollox, djun kbar, ixħadu l-id. Ixħadu l-id. Imma il-Bambin jiena, taf x'għallimna? Dejjem hen għal min hu inqas ixxurtjat minni. U kultant wara ċertu snin trid naqra tkun tferraħhom ma tantx żamu jifirħu għax kont qed terqilhom u l-oħrajn terqulhom. Però ma naqlux ħin fuq da s-suġġett għax ma fihomx taħlil miegħu. Il-merkato tal-Juventus, il-merkato kif kif diġà għadtlek ifhimni ma hemmx flus. Jien għalija ifhimni li żammejna l-players u żidna talent bħal Locatelli nġab kuntent. Ovvjament li kieku nġibu midfielder ħor ta' stoffa inkun iktar happy. Però hemm bżonn issa li rridu nibdew naħsbu serjament is-soċjetà fejn jidħol id-difens. Għaliex Chiellini kiber. Fuq firma ta' sentejn oħra. Bonucci kiber, irridu naħsbu f'dak id-dipartiment. Xi ħaġa li personali ddispjaċieni kien illi ma ħadniex 'il Donnarumma. Personalment xtaqt li jiġi magħna għar-raġuni li l-Juventus kważi dejjem kellhom il-goalkeeper tan-Nazzjonal. Donnarumma Busai, potenzjal enormi u ħa ngħidu hekk żgur kellek ħmistax għoxrin sena moħħok mistrieħ bieda f'dak id-dipartiment. Hemmhekk ma naħsibx naqbel miegħek għaliex illum l-aġenti għandna fuq minnu. Le, illum l-aġenti sfortunatament jikkontrollaw il-players. Biss però s-soċjetà tal-Juventus sija fejn jidħlu aġenti. Sija fejn jidħlu forsi ġenituri ta' plejers jew xi nisa ta' plejers. Serraħ moħħok illi l-Juventus soċjetà serja u ma hemmx ċajt magħha. Kienet u għadha. Qabel kienet iktar. U li imma llum għadha wkoll. Jiena forsi l-punt li ma semmejtx inti peress hu li l-merkato jiena għalija mhux biss min jiġi, però min jitlaq. Jiena fl-opinjoni tiegħi eżempju hemm players li d-data ta' skadenza tagħhom ilha li għaddiet sewwa jew inkella li qatt ma misshom rekksu fuq l-għalba tal-Juventus u li għadhom hemmhekk. Qed insemmi players bħal opinjoni personali issa, meta nsemmi players bħal per eżempju Alex Sandro, jiena fl-opinjoni tiegħi ilu sejjer lura tliet snin. Imbagħad hemm players bħal Bernardeschi li donnu qatt ma qabad fis-sistema tal-Juventus jew inkella fil-klabb inġenerali. Nerġa' nsemmi Ramsey tgħid li m'ilux hemm però once again dejjem imweġġa' u rari jikkontribwixxi. Players bħal Jolin imma Vajmer ma jirnexxilekx tirriplejsja minħabba li hemmhekk ma qegħdin ngħidu l-ebda klabb ma jrid ikun irid iħobbx dik il-paga li għadhom ma' Juventus. X'taħseb fuq dan l-aspett u taħseb li huwa deterrent li ovvjament huma ma jitiqux u players oħra ma jiġux?
Mela, ħa nibdew. Alexandro, Alexandro ħeġġieli jagħtu bħalek. Jiena nemmen change is good. Ma tistax inti l-ewwel nies ifhimni. Hemm plejers li mhumiex daqshekk għatxana għas-suċċess għax ikunu xebgħu jieħdu suċċess. Però mbagħad mill-banda l-oħra nieħu eżempju fuq innifsi illi das-snin kollha fil-kumitat u kif issa fi ftit taf inti, dejjem iktar bqajt bid-determinazzjoni u drive lejn dan il-klabb. Allura dak huwa għal argument tiegħi stess. Bernardeschi, Naħseb bħal kull sena ta' Bernardeschi dis-sena, li tilbes il-flokk tal-Juventus mhix faċli. Li tilbes il-flokk ta' timijiet oħra mhix problema imma, eżempju Chiesa, il-flokk għadlu eżatt iffittjat. Issa, Bernardeschi kellu s-sena taħt, taħt x'ismu, taħt Sarri. Sena oħra taħt Pirlo. Jien għalija dis-sena Bernardeschi ma jurix x'inhu, għax dan bagħad fin-Nazzjonal, storja oħra. Mela x'inhi? X'hemm. Jekk Bernardeschi ma jurix x'inhu dis-sena, das-season li ġej, allura mbagħad wieħed irid jaħseb biex isiblu post ieħor. Ramsey? Ramsey naħseb jien hija sempliċi. Ma jridux minħabba l-paga għolja li għandu. U bħal ma tnajrek naħseb mhux Franzi biss il-problema naħseb li għandna wkoll nies bħal Sandro Bernardeschi le. Issa jiena ħa nsemmilek ukoll jien ma nafx is-soċjetà fi kriżi bħal din meta ppumpjat hekk minn is-sejjer żball mill-assi tal-familja mal-erbgħa mitt miljun. u l-erba' mitt miljun ġew ppumpjati mhux biex jinxtraw fil-jintużaw għall-merkato, imma biex jaqtgħu għat-telf finanzjarju li kien hemm waqt il-pandemija. Imbagħad għandek ir-Ronaldo bi dik il-paga astronomika li fl-opinjoni tiegħi, fl-opinjoni tiegħi issa qed ngħid, bih m'għamilniex dik il-qabża fil-kwalità, għax jien, Naħseb ħafna jaqblu miegħi, jiena meta ġibt ngħa Ronaldo, l-aspirazzjoni kienet biex nippruvaw nieħdu ċ-Champions League. Fuq Ronaldo ġejjin iktar tard, Prince, forsi nixtieq inkompli fuq daqsxejn fuq il-merkato u nixtieq insaqsik, eżempju, il-players li ġew s'issa, eżempju, ġie Mnarkaja Jorge, ġie Locatelli wkoll tħabbar ilbieraħ, ilbieraħ tlula, x'opinjoni tiegħek fuq dawn il-players?
Caio Jorge ma nista' ngħid xejn għax qatt ma segwejtu. Locatelli ħa nkun onest meta kien mal-Milan ma kontx insegwih għax jien Juventus biss f'ħajti. Meta kien mas-Sassuolo ma kontx insegwih. Però l-Ewropej segwejtu u jidher li huwa promising ħafna. Però same again, sa jiflaħ dak il-flokk tal-Juventus fuqu, daqi sakemm issuq mar-Red Bull, Jew qed issuq magħtin ieħor, imbagħad titla' ġol-Ferrari. Għandek awtomatikament, meta qed tilbes il-flokk tal-Juventus, għandek ċertu pressure fuqek f'dak il-flokk għandek storja, storja ta' suċċessi. Dak il-flokk, dawk l-istrixxi jlibbsuh plejers kbar.
Punt ieħor li kienet storja ewlenija kif beda s-sajf kien it-tluq ta' Paratiċi u d-dħul ta' Arriva Bene u Cherubini fejn jidħol trasferimenti u diliġenza. Xtaqt forsi tini l-ġudizzju tiegħek fuq Paratiċi u xi forsi x'qed tistenna minn Cherubini u Arriva Bene.
Same again, huma t-tnejn li ma tantx naf fuqhom.
Forsi minn dawn li jagħmlu sistema bħall-kassa ta' paranti, ġieli deals u hekk li jagħmlu. Mela, huma t-tnejn li ma tantx nista' nitkellem fuqhom. Però nispera li Arriva Bene jġorr kull jom u ma jiġix Arriva Male. Jibqa' Arriva Bene. S'issa, fimni, jekk ħa nieħu mill-bieb ta' Locatelli, m'hemm xejn xi tgħid. Xi kultant bilkemm nemmen. li jien taħt plejer bħal dak, plejer tan-Nazzjonal, plejer champion tal-Ewropej, tieħdu sentejn b'xejn u mbagħad taqbad u toqgħod tħallsu fi żmien ħames snin b'rati komdi qisha qed tixtri salott. Jiġifieri jien għalija dak diġà deal tajjeb. Deal li fuq Facebook jien ġieni nara Juventini jew jissejħu Juventini. illi jibdew mill-imħajn ma qdrux missna mmorru għalih, missna naqbdu kemm iridu 35 miljun, 40 miljun, mhux hekk? Flus tal-monopoli dawn, eh. Bil-bonuses inklużi ġej iktar minn 37 miljun. Mela dawn l-affarijiet li taqbad inti tmut wara pandemija u telf bħal dik 35 miljun, ara ġie għalik ħsiebi ħadtu ta, u affarijiet hekk. Kull imbagħad forsi tifhem xi ċerti partitarji meta jgħidulek domna wisq biex nakkwistaw. Tgħid li alright għadha m'għaddietx il you know l-ewwel logħba għadha ma ġietx però dak it-tul jiffrustrom lil ċertu nies. Iva jiffrustrom, bħal ngħidlek, jiena ġej jiena ġej mid-dinja tan-negozju. So jiena id-deals ma jsirux f'sekonda. Hemm deal li jsir fi ftit ħin, hemm deal li jieħu l-ġranet biex isir. U biex tixtri tajjeb, trid tikkalkula ż-żmien il-ħin opportun u tistudja l-avversarju tiegħek, fis-sens illi arriva bene, hux arriva bene kien li għamel id-dik? Naħseb jiena l-kerubin. Arriva bene u kerubin it-tnejn flimkien, jien għalija għamlu biċċa xogħol tajba għaliex inti qed tistudja, qed tifhimni, il-bejjiegħ. biex tistudja l-bejjiegħ għax naċċertak illi mill-banda l-oħra x-xerrej ikun qed jistudja l-bejjiegħ. Żmien inti trid tistudja sew, trid tistudja sew u tagħmel il-xogħol tiegħek sew. Faċli inti taqbad, eżempju Diġieli jagħmilha mar-rotta, illi taqbad u x'tara 'l dak, x'tara 'l ieħor, l-interrall fejn tlew bid-dejn. Nixxik, kemm trid paga? So much? Ħudha! U mbagħad nifirħu, ara ġibna plejer kbir, ġibna plejer kbir! Fimna. Għad is-soċjetà tbati, pandemija ħadd ma kien qed jistenniha, imma ġiet fuqna. U għadha qegħdin fiha. Dan mhux hemm billi fettħu fifty percent tal-istadium. Imma xorta telf hemm u telf kbir.
U nirringrazzja għall-aħħar parti li għedt inti peress li qed temm it-telf u l-ewwel inti stess rilaċċajtha mal-paga li għandu Ronaldo bħalissa u li ġewwa għal Ronaldo. Fi kliem estens, il-viru inti fuq il-grupp tagħna Facebook tfajt post u għedt għedt Ronaldo ma tarahx kuntent, ma jidhirx kuntent. Taħseb li din se taffettwah you know 'l quddiem la jibda l-istaġun i jekk jibqa' dejjem hemmhekk? X'taħseb fuq sitwazzjoni Ronaldo in ġenerali? Mela, Ronaldo. Bla dubju Ronaldo huwa plejer kbir. Jien għalija f'dawn l-aħħar ħmistax-il, jien għalija kien morru Qabel l-aqwa ġiex plejers ta' Bolera kienu Pele u Maradona, laħq dawn il-plejers tal-aħħar snin, ovvjament bla dubju għandek Ronaldo u Messi. So, li Ronaldo huwa plejer kbir m'hemmx tiddiskuti u mhix każ ta' opinjoni. Ronaldo, Ronaldo naħseb jiena Il-Juventus meta ġabu Ronaldo f'punt ta' marketing m'hemm xi tajb. Jiġifieri dawn. Splodejna kemm followers. Splodejna followers fuq Instagram. Tfal li qabel forsi kienu jsegwu r-Real Madrid, issa qed isegwu l-Juventus, xtraw il-kit tal-Juventus. Jiġifieri minn dak il-lat ninżalhom il-kappell. Però naħseb jien is-soċjetà ma xtrat ċertu plejers li jikkumplimentaw ma' Ronaldo. Jista' jkun għandna livell taħt il-livell tiegħek? Issa,
ma nafx naqbad ngħid, jew Ronaldo li naqqas Ronaldo naqqas. Dik hija l-verità. Sa ċertu punt, però għal dik dak il-30 gowl fis-staġun, eh? Però Ronaldo naqqas, da ħadd ma jibqa' li jkun, lanqas jien m'għadni l-istess. Ronaldo naqqas. Issa jew Ronaldo naqqas, jew is-soċjetà ġabitu plejer normali. Però f'pandemija naħseb jiena s-soċjetà Kieku jien kien tgħidlu isma', lesta li nżommok sena oħra miegħi, però hemm bżonn tnaqqas, tirriduċi l-istipendjo tiegħek, il-paga tiegħek. Kien hemm aħbarijiet li Jorge Mendes l-aġent ta' Ronaldo ried li jestendi l-kuntratt b'sena u t-30 miljun li għandu f'sena Ronaldo jaqsamhom fuq sentejn u l-paga fuq sena tkun ta' ħmistax-il miljun ewro biss, però ħaġa li baqgħet ma ġratx u ma nafux x'se tiġi. Jista' jkun li tiġi matul is-staġun stess, jiġifieri f'Febrarju. Eżatt, kif qed tgħid inti Alejandro, Kien hemm miktub, u hawnhekk sa niġi għall-punt ieħor, u hawnhekk fejn ħa nagħmel appell, tagħtux kas dak kollu li jkun hemm miktub fil-gazzetti. Il-gazzetti u l-midja hija gossip. Gossip. Iridu jimlewk xi ħaġa biex inti tagħfas fuqha, ħa taqra. Tagħtux kas. Għax ikun hemm ħafna affarijiet u qlajjiet, vera xi kultant il-qampina ma ddoqx għal xejn, imma Il-gossip li jkun hemm huwa enormi. Enormi, jiġifieri ma tridx tagħti kasu. Friġu
qal forsi il-punt prinċipali, issa ħa jibda l-istaġun, nhar il-Ħadd hemm l-ewwel logħba kontra l-Udinese fis-sitta u nofs. Inħeġġukom tingħaqdu magħna hawnhekk ukoll ġewwa r-Rattana Birkirkara. Però qabel ngħaddu għal-logħba tal-Udinese, X'qed tistenna minn dan l-istaġun, Press? Fejn taħseb li jaslu l-Juventus, fejn taħseb li jaslu? X'inhu l-minimu għalik li għandu jitqies bħala suċċess? X'irid jiġri biex din l-istaġun ikun ta' suċċess? Min il-minimu għalik?
Jiena dejjem pożittiv. Jiena nemmen illi nieħdu l-lig. Li għandi dispjaċir illi aħjar li kellhom jieħdu l-lig li nterħadu dal-istaġun. U aħna għadna dan l-istaġun li għadda għaliex jien kont nemmen illi nieħdu għaxar leagues infila. Imma m'hemmx dan. Le, jiena jiena nemmen illi filwaqt li nirrispetta kull oppożizzjoni ma nibża' minn ħadd. Jiena nemmen li għandna tim tajjeb, tim b'saħħtu, id-differenza kbira u l-akbar akkwist mhux Locatelli imma Allegri. Jien għalija l-akbar akkwist hu Allegri, qabel tgħidli qatt ma garrejt jien kontra Allegri u mela ma ġielix garrejt u mela ma ġielix u kont ngħid għax hekk u għax hekk.
Imma rajna d-differenza. Jiġifieri jien għalija ħa nibdlek, l-akbar akkwist li għamlu l-Juventus kien Allegri u Allegri nemmen illi kieku ried imur ma' klabbs oħra bla dubju kien imur, klabbs tipo Real Madrid, tipo PSG, Però dak l-akbar akkwist. U iva, jiena nemmen li bl-iskwadra li għandna, il-kampjonat m'għandniex infalluh u nerġgħu nieħdu dak li hu tagħna. Issa barra l-kampjonat, għax ovvjament hemm l-iktar waħda importanti, x'taħseb hemmhekk, Chris? X'taħseb għandu fl-Ewropa? Jiena ħa ngħidlek, jiena ħa ngħid l-opinjoni tiegħi. Jiena onestament meta smajna li Allegri riedu Jailor kien qed jisimgħa b'saħħa u mbagħad ovvjament kien konfermat, kont kuntent ħafna għal raġuni waħda, għax nemmen li bi skwadra li għandu Allegri, bit-talent żagħżugħ li għandu, kapaċi jekk jittwikja ftit il-logħob, it-teknika u t-tattika li kien juża meta kien manna l-ewwel darba, nemmen li bl-iskwadra li għandu li kienet fl-opinjoni tiegħi aħjar minn min intu kien telaq, Nemmen li għandna navvanzaw almenu iktar minn li avvanzajna f'dawn l-aħħar sentejn dwar Under 16. Jiena nemmen li għandna fejn navvanzaw kwarti u semifinali. Forsi mhux maħsub finali jew kollha nirbħuha, però għandna fejn navvanzaw iktar. L-opinjoni tiegħi. Mela,
Champions League ma tantx ħobbna wisq. Ma tantx ħobbna wisq. Bħal daqskemm ħobb il-Liverpool, iċ-Champions League u mbagħad il-League il-Liverpool ma tantx Ħa ngħidu hekk, hemm simpartija bejniethom mela ġo l-bogħod. Champions League b'għadd li naqra ta' suġġett li, bħal kull Juventi, iweġġgħani ħafna. Però, li hemm forsi nistgħu nieħdu, ħa ngħidu hekk, sopravvent minnu, huwa l-fatt li l-Barċellona m'għadhomx il-Barċellona ta' qabel. Hu mimli indjun. Plejers li telqilhom Messi diġà. għalihom perlhom persuna li da kien jiggwidhom, jimmotivhom. Messi kien minn Barcelona. Qed tifhimni?
Real Madrid l-istess, m'għadhomx fi kienu. U PSG, PSG, PSG on paper għandek dream team hu. Ekku. Imma l-futbol ma jintlagħbx bl-ismijiet. Il-futbol jintlagħab bil-kollettiv u bil-qalb. Hekk jitlab il-futbol issa. Fiċ-Champions League imbagħad hemm l-element ukoll tal-luck. Aħna luck żgur m'għandniex. Però naraw, fhimni, step by step, day by day, Ma nistax ngħidlek kif himni, fiduċja dejjem għandi. Imma għaċ-Champions League? Fiduċja li l-Borough li kellha tista' tieqaf ma tarax. Iċ-Champions League kif himni, il-verità qisha hemm. Għandna taboo dik. Xi ħaġa. Nemmen tal-ġrabbi oħra, jiġifieri jinteleb. Le, nemmen. Nemmen żgur.

Liema ħin tkun tagħti dik il-ħaġa l-iktar importanti għalik, jiġifieri meta tkun qed issegwi l-logħba? Għal xiex tkun qed tħares?
Illum naqbel ma' dak li kien qal Allegri naħseb. Personalment jiena jogħġobni logħob spettakolari. Allegri kien qal min irid l-ispettaklu imur iċ-ċirklu. Mhux ħa ngħid naqbel miegħu, ovvjament għax il-logħob sabiħ jien jogħġobni. Sewwa, mhux imbilli tirbaħ u ġibt it-tliet punti, però finalment li terbaħ u t-tliet punti jgħoddu. Għad ġieli tagħmel logħba kbira u titlifha. U ġieli ta' toħroġlok logħba diżastru u tieħu t-tliet punti. Mal-Udinese, mal-Udinese jien fiduċjuż ovvjament li nġibu t-tliet punti. Huwa importanti anzi li nibdew bir-rebħ.

Naħseb jiena jkun ta' ngħid xejn favur il-Juventus. Jiena naf kont ngħidlek naqbel miegħek, erġa' kont se ngħidlek tnejn b'xejn mela ġifieri qegħdin naqblu hawnhekk qegħdin ngħidu li l-Juventus jieħu tnejn b'xejn ma' l-Udinese jalla nirbħu hekk jew inkella b'iżjed u nieħdu t-tliet punti. Biex nagħlqu niġu daqsxejn għal konklużjoni wkoll missejna ħafna punti. U segwejna, you know, qisu x'għamilna, x'għamlu l-Juventus spiss fis-sajf li għadda u hekk. Però xtaqt il-ġudizzju tiegħek. Semmejna l-Allegri u dħalt daqsxejn fid-dettall fuqu inti. Il-ġudizzju tiegħek fuq l-istaġun ta' Pirlo. Hawn ħafna min jgħid illi kien staġun fallimentari, meta ħadna żewġ tazzi li hija tazza iktar mill-Inter, jiena nibqa' ngħidha u nħobb ngħidha. Però tini fi ftit sekondi jekk. L-istaġun ta' Pirlo għalik x'fisser u l-ġudizzju tiegħek fuqu? Mela, jekk ħa nitkellmu fuq Pirlo, jien għalija Pirlo mill-bidu kien żball tas-soċjetà li ħatritu meta dan qatt ma kkowċja lanqas l-Under 13 jew 12 u kien żball ta' Pirlo li aċċetta. Daqisek għandek Tifel ħa l-liċenzja u mill-ewwel tajtu Ferrari jew Porsche. Però fallimentari ma kienx. Fallimentari ma kienx għax irbaħna żewġ unuri, kif għedt tajjeb int, unuri iktar minn dawk, mill-baħħ. Ma jfissirx ukoll li għax tkun plejer ta' klassi kbira kif kien Pirlo, inti tista' tkun kowċ tajjeb. ma jfissirx. Però rajna flashes ta' x'seta' ried hu, mhux ta' x'tlabna, ta' x'seta' ried hu. Però jiena nemmen, Alejandro, u dik opinjoni tiegħi imma nemminha, li kieku l-istaġun li għadda kellna l-Allegri, konna nieħdu l-league. Dik opinjoni tiegħi. Għax jekk ħa neħduh, kirba minut neħduh dis-sena, Locatelli hemm differenza. U Locatelli bir-rispett kollu, mhux Maradona. Jiġifieri. Però le ma kien staġun fallimentari għax irbaħna ġiex imuri. Ġifieri, no, għalija ma nistax nfallimenta, in verità xejn. Isek antiċipajt li l-mistoqsija li jmiss. Kont se nsaqsik jekk taħsibx li għandna tim aħjar mis-sena l-oħra, jekk li Locatelli għamel differenza, però mbagħad ma nistgħux ninsew ukoll il-plejers li kienu qegħdin mislufa u ġew lura, u forsi anke l-plejers li telqu din is-sena, David Blom jew Kelvas Zah kienu, ma taħsibx, taħseb, taħseb li għandna tim aħjar mis-sena l-oħra jew le? Meta qattajt players u ġew lura, Perin, li tinkwitani l-biċċa li qiegħed reserve goaler, Perin, Rugani,
no,
no. Eżempju, jien hemmhekk li kollu nagħmilha nagħmilha. Szczesny dik sena jiena l-aħħar sena li kellna taħt Pirlo ġifieri ma ġobni xejn, kellu l-Euros diżastruża, jkolli ngħid li Perin meta segwejtu dejjem urieni li huwa player goalkeeper ta' livell għoli. Aleandro taħt Sarri Minn għalija Perin la. Tazzarri kien minn għalija. Perin gowler tajjeb, pero same again, għamillek għal qabel, mhuwiex ta' Juventus. Rugani mhuwiex difensur ħażin, imma x'għamel mal-Cagliari? Mhuwiex ta' Juventus. Jiġifieri xi players ġew lura? Pjaka? Taħseb Pjaka? Aħjar kuljum kien Pjaga. Jiġifieri x'ġew players lura? Ġew ħieles lura vera imma krema, kwalità, stoffa, ma hemmx. Inti taħseb li bħala livell bqajna l-istess jew? Ma bqajniex l-istess bħala livell għax number one ħadna lil Allegri, mela dak diġà il-livell ogħla, anke d-dixxiplina, Pirlo ma kellux dixxiplina. Allegri hemm id-dixxiplina. U jien, eżempju, dak li qal lil Bonucci meta ta l-faxxa ta' viċi captain 'l Dybala u staqsewh qallhom Bonucci jekk irid il-faxxa imur jixtri waħda u joqgħod jilgħab fil-pjazza biha. Jien ċert illi ma kinitx. intiża l Bonucci direttament, imma inqeda b'Bonucci biex iwassal messaġġ, isma', hawn jien nikkmanda, int min int, speċjalment, ovvjament, lejn Ronaldo. Ronaldo semmieh ukoll speċifikament. Fhimt? Jiġifieri, mela l-akbar akkwist, bla dubju, Allegri, U ħadna plejers kif għad, Pepin Locatelli, illi ovvjament huwa champion tal-Ewropej u li għamel Ewropej tajjeb ħafna. Jien jiddispjaċini qabel plejers, ifhimni ftit, illi telqu, tipo Spinazzola. Issa naqbiżlek fi kliem oħra wkoll. Tgħidli pjana x'tridu lura Ma naqbilx, le. Mhux għax Mckinney xi plejer kbir. Ma Pjanic biss biss għamel staġun ma' Barċellona bilkemma. Diġà meta kien magħna kien qabad inaqqas. Nippreferi nieħu ċans sa Pjanic jien jogħġobni. F'ħafna bħala pliegħed ma nippreferi nieħu ċ-ċans meħini kif ħa nieħdu Bernardeschi, nara u mbagħad ngħid isma' il-Grad da għamlu jew isma' qiegħed taħt Allegri il-Grad m'għamlux, m'hemm x'tagħmel. Neħħi.
Kien hemm ħafna suġġetti li xtaqt immissu iżjed però qed jafas daqsxejn il-ħin. Forsi issemmi jew nikkummenta fuq xi ħaġa li ma tkellimniex fuqha hawnhekk illum, jekk ma kienx hemm xi ħaġa li tasal li għadek issemmi forsi tixtieq titkellem fuqha li ma semmejniex, ma tkellimniex fuqha. Kieku naħseb noqgħod nitkellem nibqa' għaddejn sa la filgħodu. Le, fimni naħseb għall-ewwel podcast u grazzi għalik. Nispera illi l-membri. u l-pubbliku in ġenerali jsib dan il-podcast interessanti. L-ewwel wieħed kien miegħi, għalkemm jien ma rridx l-ewwel wieħed ikun miegħi, imma l-ewwel wieħed kien miegħi. Ħa jkun hemm iktar anke il-ħsieb huwa li anke intom hemm barra n-nies, il-membri jew il-Juventini, il-membri in ġenerali, n-nies in ġenerali, issiru tafu iktar mill-qrib ukoll il-membri tal-kumitat. Anke nissuġġerixxi wkoll ma' Leandro li anke membri tal-Kumitat jien naf forsi mistoqsijiet fuqhom personali wkoll. Għalfejn? Ħalli l-membru u n-nies in ġenerali jsiru jafu isma' dan il-hobbies tiegħu hekk, huwa hekk u hekk u jsiru jafu mill-qrib il-membri tal-Kumitat għaliex ovvjament ftit jafuhom mill-qrib forsi Lili ok għax dejjem ifhimni nippostja u ġieli ntella' xi post fuq il-Facebook biex inqajjem bħalissa għalkemm apparti l-interess inqajjem diskussjoni ġieli u nieħu pjaċir u hawnhekk nirringrazzja l-membri li jsegwuna ovvjament nirringrazzja dawk il-membri u hawnhekk irrid insemmi li qegħdin illum 20 t'Awwissu U diġà għandna rekord ta' membri miktubin mal-klabb tagħna. Minn hawnhekk nirringrazzjakom tal-fiduċja li dejjem ittuna. Inħeġġukom illi tattendu taraw il-logħob il-klabb. Ħa taraw b'għajnejkom il-kobor tal-klabb. Ħa ta l-entratur hija b'xejn, kulħadd welcome. U nistednukom tiġu għaliex ċert illi tiġi darba tiġi darbtejn hawnhekk issir id-dar naturali Juventina tagħkom.
Ma naħsibx li nistgħu nispiċċaw messaġġ aħjar minn hekk. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja lilek, President, talli qattajna din il-nofs siegħa jew ftit iktar flimkien. Aħna l-appuntament tagħna magħkom huwa għal nhar il-Ħadd fis-sitta u nofs ġewwa l-premises tal-klabb tagħna ġewwa Birkirkara. Ejjew ħalli nsegwu l-logħba kontra Udinese l-ewwel logħba tal-istaġun tas-Serie A fis-sitta u nofs għal Brescia nhar il-Ħadd. Grazzi talli segwejtu dan il-podcast. Ibqgħu segwuna għax għandna ħafna iktar kontenut u ħafna iktar inizjattivi li ġejjin u tinsewx li wara nhar il-Ħadd wara l-logħba tkunu tistgħu issemgħu leħinkom direttament lilna magħna ma' l-Juventud tal Faro Amore wara l-logħba. Grazzi talli segwejtuna.